machiegni jaonjana e kinde machalo koda maendi ma tobe jakoma nyathi kimirwa kendo thuolo machalo koda maendi akawo mondo achope e wi got ramogi ka mondo akol anen to weche mage ma sani twe- otweyo piny kaluwore kod kaka ngima dhano dhi an kod okinja ma kambi got ramogi kaendi kendo achiel kachiel ok ang'eyo ni okinja chal nade wi got kaendi O, wuod komenya uh, juogo ruaki got ramogi ka Mhm. to kod nyikwa ramogi te mawinjo redio nam lulue awinji kawuono juogi dwa wacho ang'o e piny ramogi ajwanka Mhm. koro juogi nyocha ogola nokinja wuog ane ing'i ane to piny ramogi dhi nade Mhm. Ting'e ni ka geti sama wacho ni juogo gola to nyikwa Ramogi wena koro awuok awuotho. Ayueyo ayueyo iti opoyo ka. Awiji. Ninde makwanya.
Mm -hmm. Sama nindo kwanya no to koro juogi wuotho koda. Mm -hmm. Koro ka juogi wuotho koda to aneno mine moko ka wuothi korio. Ero. Mathoth. Mm -hmm. Koro juogi ng'e ni chandre nikech en tang'o matimre. Gidhi liete kose gia. Mm -hmm. To ayudo ni kara piny Ramogi Ajwang' masani. Mm -hmm. tinde mon we chwogi mathoth mhm. kendo iyudo ka liel otimre mhm. tineno kik e gunda koro mhm. iwuoroga ni to gundani ma ji nosego dala bodarieni jogi owuok kure ma to liend ng'a eh, ma liend ng'a nyalo bedo nitie ng'at moro mane otho oko kata mane olal oko to odwok dala to joka ng'ane mwang'iga ng'iyani madibed liend ng'a koro juogo wacho ni okinja ng'iyane to chike mag madigol omiyo nyikwa ramoga jwang kawuono wadwa golo chik apar matayo dhako mowe chwore e, ma kapo ni idwa wuok ero to kapok iwuok Aha. riti winje chikegi nyalo tayi e, ing'e ni juogi gegoga juogo gego ni koro nyaka idog thuru ing'e ni mgogo en ng'ama omi luor Mm. emomiyo iyudo ka kobiro dala pod omiya miya luor to kotho bende pod omiya miya luor I- i- iyudo nikech- ka e kinde machon cha tibole mana tiga achiel oko pod omiya miya luor koro ka indi nyaka koro juogi kolane matut Eh, ka koro juogi nyaka chiw ing'e ni sama juogi nyalo ga gego Mhm. be wacho ni to min ochwenjo manyo wawuoyo gana maber ni Mhm. ang'o motimre ma koro dhako wadwa ni owinjona ni nindo an awinji to juogi magegoga Mhm. ing'e ni juogi mane oyik thuru Mhm. kugego ni koro idok Ero. idok mano nyaka idog koro ma ma miyo juogi wan kod chik apar ka Awinji. wadwa golo mondo ta mine mon mawe chuogi chik namba achiel nyakwara moga jwang' wacho ni nyaka ing'e ni keny ok kethre kende mokethre Awinji. Eh, ing'e ni sama dhako we chuore nitie gik moko ariyo wan gi keny to gi kende to kod osiep Eh, koro eh, osiepe wanyalo keto ka nikech joma, joma sani ki nyombo yes ng'eni awinji ng'ama pok onyombo mano to gin mano to un osiepe iyudo kosedag dhako higni mang'eny to raba raban mano chwore mano chi- mano chiega en machiega to machuora mani ng'eni ramoga jwang' to wacho ni mago joma chodre mago osiep Eh, mago osiepe awinji Eh, koro chik wacho ni nyaka ing'e ni keny ok kethre kende mokethre ng'e ni piny mar joluo ero Keny ok kethrega ka ng'ato neno osenyuomo dhako monyuologo nyithindo koro en wat ma nyaka chieng'. En dhako mowe chwore kane osenyuom Mm. iluonge ni ogogo. Mm. Eh, en koro ok luonge ni dhako iluonge ni ogogo. Mm. To ng'ama okendo ogogo iluongo ng'ama okendo ogogo iluongo ni jachiw kony. Eh, en en iwacho ni en ojachiw kony. koro nyikwa ramoga juang' nyaka ng'e ni dhako mowe chwore Mhm. kane osenyuome Mhm. ma iluongo nogogo Mhm. iwacho ni odhi dwaro ria to ok odhi tedo Ero. odhi dwaro ria awinji to ng'ama okende Mhm. ogogo ni iluongo ni jachiw kony Mhm. Eh, ma joma dhumo kisungu to nyalo luonge ni jaenjio Mhm. Eh, ochiwo achiwa kony kech dhako biro dok ka chwore chieng' moro ka juoke ogego donge na kobedoga matek seche moko ma yudo ka ng'ama ne noketo sei kaka chwor kaka chwor dhako en ka ogogo cha ni e dala moro chunye ng'ich Eh. kaka nomiya lipod cha to chwore cha to bende uwinje lipod ni ah kaka dwago lipod cha pok wawinje Mm, ting'e ni ogogo Eh. ok dwa ni ng'ato obed nobed chiegi mokwongo Mm. ke chiemo nyalo njagi ing'e ni ogogo eh, ogogi nyalo ike Mm. en chik Ramogi Ajwang' be kidwaga ni omuon liende Eh, tinyalo muono liel to ipoga kiny jogo biro okinjo gogogo kuonde kuonde mochari machalo kaka magwa mag town gi iyudo ka gimiyo ga ji timing zaidi Eh, en mimne kanya Ramogi Ajwang' dwaro ni ogogo kotho to liende ok muon nikech inyalo muono liel tipoyo mana kaka chuogi obiro kunye ka ng'en gigi nyikwa Ramogi Ajwang' oseneno e pinje mathoth yes dhako koa chu- ka chuore kowe chuore bodhi kamoro to ng'ama kawe nyaka obed dhako mar ariyo kata mar adek ka chuore otimo ng'eni ka chuore okawe botimo kamano awinji kok otimo kamano to chieng' moa mhm. ting'eni kore kichako manyien koro ageno ni chiny kwara moga jwang' owinjo kanyo ni nyaka ing'e ni keny ok okethre kend ema okethre awinji eh, nikech kata na nyithindo kwara moga jwang' nyaka ng'e mhm. ni chieng' moro ka mar otho mm. to dichuo manowecha mhm. Nyaka dhi ywag maro. Ma kok odhi ywago maro, ing'e ni nyithinde be bi dhi nikech ne ko chamo gwend dhochi. E, Koro ma miyo Ramogi Ajwang' wacho ni ki- kiweyo jaodi to nyaka ing'e ni kende mokethre keny to ok Keny to okethre. pod dhi mbele.
Aya, Chik namba ariyo nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayi in dhako ma we chwore wacho ni kik itim timbe muma. Eh, ing'e ni pamo emni biseneno sama dhako koro dwa An adhi. ok ichak inind ka ok ichak inindi emna ni opamo ng'en mano ramoga jwang' nodago mi kolwog chwarno ogwal moti Eh.
nyasaye achiel ok aduog ka dalani ok aduoga nyon Eh, m- moko ing'en losre nyaka e ot Mm. mano koro kit ramoga jwang' odago ikuong'ri gi dala Mm. ramogi nogo ngero ni chien kiany inindi Chien- tung inindi diere Eh, inyalo paro ni dhi chuth Aha. nichak iduog. Ing'e ni dak en lawo ywach, inind itung', inind iyore. To sama gwenyruok koro obete, to nyaka ibed king'eyo ni kaendi pod inyalo duoge. Koro kik itim gimoro manyalo ketho keny, manyalo Ing'e tami ni duogo. sama dhako a samoro ne oyudo ng'ato. Ing'e ni chwo be chal ga karata, malali ma ok lali. Koro paro ni kuma odhiye ber. Koro kodhi to odhi yudo ka kich kucha rach. koro dwa chako duog mhm. koro kitimo timbe muma kiduogo mhm. to nyalo rochi to kija dogi yudo ka timbe muma gibedo yudo ka sama gimako joma chuo bende ka dhako oseba wach kamano mm. ndiyo iwen in eminyalo odi ni amuko kas gi risit sani eh, iwacho do kiduog eh, nitie moko mamuko bogwe dhoot moko be nitie ma dhako koro kowo eh? gi gik moko te eh. to mane ng'en waboloso ni kwara mogi juogi bro loso chike matayo dichwo madhako weyo awinji ah, chik namba adek nyakwara moga jwang' mabe ta in miyo madwa we chwore wacho ni kik iwe dichwo nikech in kod mwandu moinge ing'e ni mwandu miloso kamidhie ing'e ni idhi tedo ka i- lweti ni nono O, jaudi biyudo ka ni nono koro uchandra chanda kato nyasaye koro gwedhi awinji to renjo mwandu e lwet dhako koro ok onego iring dichwo nikech iyudo mwandu awinji Nikech Nyasaye omiyou kong'eyo ni ng'ani nitie. Mago mwandu ma ka.
Eh, ting'e ni Nyasaye dak mi mwandu ni we jaodi. Mhm. Eh, mano king'iye matut Nyasaye miyi mwandu mondo ilosgo odi. mondo ilosgo odi. Ok ni tingo osiki koro ya. Koro iyudo ka yo an asethagara gi ng'atni koro ing'e- oluonge ni ng'atni. pesa odonjo Ero. asethagra gi ng'atni nyocha ing'eno bende ing'eni kaunti pesa nitie Eh. koro bende osupply disene moko kanyo go kombe okija bende ge nitie juogi moko bende makoga mine moko mosiepgi jo ka umi- osiepne moro kono tapenji mina gwelech to ng'ati ni to duromogo kura aneno ka klasi ohinge ok ane kama irimgo Eh, to ohinge ohinge nadi to gini oyudo kanyocha gin go ka awinji Eh, koro ka nyaka nyiko mine ng'e Mhm. kech nitie kitana mine moko ma koro an osomo ero moloyo jaode awiji Eh, to kane osomo to ne en ka Mhm. koro rieknigo wan juok ramoga jwang' nyisowa ni nyasaye ema chiwogi Mm. koro kiidho malo Mm. to kiring dichuo kech kiringo bidhi tinyalo dhi kendo chiemo richak iduog chik namba ang'wen nyakwara moga jwang'o bende tayo dhako ma we chwore wacho ni kisenyuolo nyithindo kik ikuongri gi jodalano Nyasaye achiel. Anang'onu lowo. Okan achak aduogi dalani. Nyithindu ga wenu go kanyo. Waya waya neno kwera ni kama idhiye no kama idhiye no nyar owadwa kata nidag. Kanyo kebe chuoyo.
Kanyo timo jojuogi jochiende lilo. Mm. Chieng' moro nyathini moro Mm. ing'e ni sama koro ya ikuong'ri idhi Aha. wayu nokweri. Mm. Nyithindo tisenyuolo ka adek. Mm. Koro kisedhi To bang' higni moko apar gaboro Nyasaye kotimo hono. Mm. Nyathini ing'en ko kendo emobet eh, gavana ma kaunti no. Mhm. Eh, Ing'en kendo koro iduogo. koro idwa chako duogo. Nyathini obedo DC. Okinyi ge nitie nyaka moko ma noringo motobo ng'we ni kanyo kama chan nitie ma kuran mar chano kikoth korwa. Mm. Chiemo korawo yudo ka dalano nigi lokruok. Mm. Ma ute koro dongo dongo, ute mane ok opan ne nyalo bedo e dalano. Eh, ing'en ma momine Ramogi dwaga chon. Mm. Ni kineno ka dha- dichuo owadu riembo dhako Mhm. tigeng'o dhako to kinyise ni wuod minwa dhani kuma dhiye onge ok adwa nene ket sembe ji pinywa gogo Eh, mbaka kihero kawe to ni idwa ni kawe koro ing'e ni kikawe to nyasaye dhi gwedhou Ero. koro bro nyuolo nyithindo mariek kama mtokni bro donji dala ka koro jaduong' ni ndalo moti Mm. to neno ga dhani ka mtokni donjo wacho ni "Eh, ing'eni gigi ne en mana dalana ka nikech ing'eni owadu en owadu Mm. haya waluor gi nyikwa ramogi chik namba abich ma bende tayo dhako ma we chwore awinji ma wacho ni nyathi ma dhoth nyaka iago Mm. kichwanyri gi jaodi wek we nyathi ma jadweche abich chien Ng'eni iyudo ka dhako owe kata nyathi ma jadweche adek an abiro ka nono an onge onge gima nabiro kaka ting'o nyathini ka nyadhigo Okiji gen moko bende liere kamano mondo oyud kaka ilawe. Mano bende achiel kuom kwano ma, ma, ma, ma, ma, ma gogogo timoga. eh, to nyathi koro kata koweyo Mhm. tiwinjo ko- keto dhawo ni fuwo ka dhiang' to dhiang' ting'e ni kata koa kwath to ywak dwaro nyathine awinji fuwo ka guok Mm. to guok ting'e ni kata koa oko to nindo piny nyithinde dhodhe eto odwa weyo nyathine koro ira- guok ramuga jwang' dwaro ni nyathi madhoth nyaka tiya kode ting'e ni juok lobedo wachore ke ywaruok ma dikidi kod dichwo mm. ok irwake nyathi kidwa we nyathi irwaki kesni mm. tichalo ng'ama koro hinyo nyathi e mosetegno mm. nyathi mosetegno to ramogi dwa ni eti weye mm. kech kuma idhiye to inyalo dhi dak kamoro ma ji timbe gi riche awinji mi nyathino som duog duog kotiegre marach awinji to matin ni eh?
to ok weye nikech eh, nyathi ramogi wacho na en onge richo mm -hmm. ah, namba auchiel nyakwaramoga jwang'wa bende tayi wacho ni nyaka iting' giki mag ot kia mm -hmm. Eh, ng'en ka kuru kelo pogruok injo kwa ramogi machwach Ah, oting'o nade okija dago ting kombe no a aa ing'e ni wan wawacho juok ramogi ajwang' ero ing'e ni kidhi ka jakomenya aha ka abiri dalani aha tanyiso ji na adwa dhi komenya Mm. to kasechopo komenya mm tawacho ni adwa dhi katobi mm To kasechopo Katobi, Ero. to koro kapenj ni ere od Atobi, Eh? ere od Nyadeje. Iyudo? Manyiso ni odno Ero. en mare. Mm. E, Koro koa chon, Mm. dhako ne ting're ga ka. Mm. Eka yuoche yudo kaka geng'i. Mm. E, Wek wacho ni ato iweyo lepi gosufriache gi gi gwendi e yot. Ero. Mano okia, Mm. mano Ma- dhi thuru limbe. Mano ng'ama odhi adhiya limbe dhi Ng'ama odhi duogo. holiday. Eh?
E, Chieng' miduogo, ing'e ni ng'am dhako koting'o gike. Mm. mane ka ramogi ajwang'o ng'eno a Mm. eh, idhi tiyudo ka ot pap kendo ilawe matek tuten eh, ilawe giyudo ka ot pap paka mantie Aha. mane kiwacho ni ma kiny gokinyi to osechoki ne jodongo to joma sani nyo ng'ato land oko kanyo Mm. ing'eni min oda nyo a to ana to lepe to oweyo kuliero kanyo kiyudo ka lepe nitie ni gikeni kaka ka- nowuok dodhi e chiro Eh. arite nyaka saa ng'wen otieno kanene Mm. Owacho naye no a.
Oana to gike ge- mon ne ka atidore kuting're ma gike matindo tindo. To e e gweng'. E nyan ng'ane kaw no sufria cha no chieng' ma riwa no wiyo kwe. Eh, taduogo Jaduogo. To in mae kiweyo. Haya, chik namba abiriyo. Kiweyo dichwo mosegoyo dala, kik idhi tedo ni jasimba. Eh, Mano mine ko nyaka ng'i. Eh, Chik Ramogo dak. Dhako mosegogo dala ok chak dog ted ni jasimba. Mano ing'e ni onyalo chweyo, onyalo chwanyo chuny juogi, bi juogi tweye. isego dalani Eh, Isego dalani in irakai kendo in irangai iwe rangai chak idok isimba kendo idhi gol kodi dala Mano olo koyo kuom ng'ano. Chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayo dhako ma we chwore wacho ni ka chwori olawi turu, kik igang' weche miriambo kuome. Eh, Ing'e ni dhako dhi thurgi, Mm. koro ilawe. Ero. Ting'e ni Ramogi Ajwang' be riek, ok dwa ni in emidhi, ioro wadu. Ero. Eh, Yuoche, ka yuoche ema lawe. ing'e ni kucha inyalo lawe to kara ni igole kata e college Mhm. nyombo be pok ok inyombo nyombo nyuol be nyuolo kode nyithindo adek Ehe. iketho ngima jogi I- ketho dendi jogo nyalo chwadi en chik ramogi ajwang' oyie ni rodho or nyarwa nobiro ka ngima to iketho Ti- dendi tinde kaka rodhigiga Mm. to nitie gwenge moko mawinjo ni pod irote pod mkwa jowuothe Eh, miyudara iromo roma gi ng'ati ko- morwako sut karingo matek kabisa Eh. gi wor achiel itiende ero Ng'eni, ng'en or kiriembo ichwado mm. dako wache ni an oru tichwada eh. jokuoye moko lawa chien kanyo oche moko bende oseyala ngaya eh. maka ka nowuok nodhi riere cha hmm. en odhi adhiya chuth eh, koro ing'e ni mane mom idwaro ni ka yuori yuori ting'e ni kodhi mhm. to bro dhi to wacho yuore wachone ni se omejo Eh? abed nokil Eh? yuda kabiro in ema imiyaga nyuka Mm. Eh, in ema ka, ka, ka aonge gima cham tadonji odi in ma nyirito od omera no omo- ang- omera wapon go en ng'ama ng'eyo mm, to yuore be wacho ero ni semeji Eh. iwe kibiro dakadog iriwano kaluwore kod luor mamiyi luor mamiyi ing'eni riwano e- ema odhi dakie ok odog ir yuo- yuore cha obiro dok ir odok ir riwano riwano Mm. koro nyakwara mogajwang' in ng'ama miyo ka chuori olawi thuru Mm. boket bura to ok idumne ing'eni mon dumga kanyo nyalo dum kata ni chuoreni an ok anyal dak gi dhako wadwa e ot Eh, o- odum ni chuoreno koro long' lilo dak wene denda ka Eh, suna to ing'eni ing'eni kok it- kitang' ipenjo kichwan to ing'eni wanyalo yalo buche nikech juogi gaidwa ero kipenjo ma ni to to nyithindo machal koda gi mm. magi ki nyithindo mago ki nyithindo weteni ithino kine kaka ith omolo wadu ine ritari kanyo ng'eni onjawi koro ineno mana paraparaonge onge penjo moro mnyaka ibidok ipenjo deye kata eh, jodongo koro ikuotho gi jomokeli mm. adwoke kik idwoke Eh, liga ni- kik idwoke idhi medo wach ka Eh, iye osewang' aya chik namba ochiko nyikwera mogajwang' Eh. ma be tayo jalno ma dhako ma we chwore wacho ni kiwe dichwo nyaka idog dalau komondi kik iraw kamoro Eh, ah, ing'e ni gilokre guok jarawo ero to chik dwa ni sama iwuok tiriemna dalau tir Eh, dhako kowe chwore chik dwaro nodok ir jonyuolne mokwongo Koro kisedhi kanyo koro inyalo wuok dhi limo nyaminu idhi kuonde mamoko. e ok idhi adhiya ni in kiwuok tigo simu. Wan be pok wanene dala ka. Mm. Ting'eni chik Ramoga Jwang' bende dwaro. Ni ka dhako wiyi to kigo simu no mar. inyiso wadgi eh. wadgi matero report ema tero report eh, kata uh, nyimege ni ah, chik namba panye kwara mogajwang' ma kojuogi tieko kochika par mata dhako mawe chwore wacho ni kiyudo dichwo machielo nyaka ikete e ler yudo dichuo machielo ni wuod wuod ka nyidoto anto ne nasetedo kamoro monyuoma aweyo kuro nyithindo adek nyathi mabiro go ni wuone nosenyuoma Eh, wek wuondo ng'ato ni idago ni podi in nyako to kara in ng'ama nosetim nosegatimo neno chon ing'e ni- ing'e ni gi- gi- nyithindgi kobiro ga limogi Mm. ma wuod nyamera Mm. Mm. ing'e ni wuod nyameru iluongi ni mama Mhm. Eh, ma to wuod nyamera kara magi to nyithind ng'ani Eh. koro ap- ageno ni tich ariyo ero koro wabiro nyiso nyikwa ramogi chik apar matayo dichwo Mhm. ma dhako weyo mana kamano jaujana ne wan kod okinja makambo kaendi ko- ta- ko- kolo chik apar matayo dhako moweyo chwore En ritruok malach ahinya kaluwore kod lweny mosebedo ka duwo keny. Ma maendi to chuno ni nyaka dhako go kwano kowuok owe chwore nikech eh, ok ing'eyo ngima mabiro bedo kiny. Moko osekwedore to dakika mogik bucha oseyal mi gidok e utegi mane gisingoreno ka gidoke. Nyinga Tobi Jakome nyathi Kimirwa. machiegni jaonja na e kinde machalo koda maendi ma to be jakoma nyathi kimirwa kendo thuolo machalo koda maendi akawo mondo achope e wi got ramogi ka mondo akolane to weche mage masani twe